in this video project for example kana usina kucreata kuproject unongoenda unoita pakanzi new unoti new project project ndo like chada kuchitanga kuchikoda manje like workspace yaunongoshandisa kudii kuzvitova mafiles ako nechinyi chinyi ato tichishandisa kukoda panapa so unocreata a new project then wopa zita panapa pa for example my project then kana wapedza apa rotoshowa kuti roshandisa python 3 mofa here uh, don't mind anything for the meantime just as a beginner unokwanisa kungonobaya ko pakanzi chii create then obva creator on this window as for me i already created so takudai so much kuchango creator unowana mune file raunocreatora rakanzi main py eh, ndorati ukada kumboshandisa for the meantime semabeginners sezvo tinenge tine mabeginners rededicated again to the beginners this type of series so tikambotanga kutanga kudzidzisana manje kuti python chii chisati atanga kuinda deeper nayo handiti timbotanga kubata maconcept epython for example toda ah, kudzidza kuti what is python syntax macomments mavariables madata type so masyntax is maset of rules anofollower when programming in python handiti for example tine yatinoti indentation indentation kusiya maspaces maspaces from the start of the chi of the code line for example yatinoti indentation anomuona pano pakanzi def apa pandekudefina yefunction

in other programming language ma indentation anongoshandiswawo just for readability but in python ari very very important anodetermina kuonekwa kuti code yako iri kulaya within which which scope iri within this function here iri within this class here kana kuti iri mukati mechinyi iri papi chaipo chaipo yakamira so panapa ukanoisa indentation so ikaenda kumberi anoona def iri kutangira kwekutanga paline number 8 apa ukazoenda kumberi ukapinda mukati madef umu vanotangira zvakanyorwa mukati zvekodhi iri mukati zvezvoshuwa kuti kodhi iri mukati iri kufollowa under print high that function iyo tichadzidzira yedu kuti what are function ichichi for the case of those vasati vamboita programming avo so ndo main major python syntax then toita vatinoti macomments macomments anoshandiswa just kuexplaina code yako kuti zvandoda kuita so uh, right now iam going to print this variable right now iam going to do this zvaunenge uchiita but macomments haaraniwawo anongova just for readability yekuti someone else akaya akada kuzoverenga code yake anounderstanda workflow yawanga wachishandisa kuti panapa wanga wachiitei apa wanga wachidai so wanga wachidai so for example comment kana ichicreatiwa inocreatiwa nehash hash sign like this hash obva wanyora chi zvaunenge weda kunyora this is a comment so kodi hairaniwi inongoexplaina kuti chii zvauri kuda kuita so for example kana unoda kuexplaina this function unongonyora comment pamusoro payo wotongosiya zvakadaro pazasi pacho uchienda wakadaro wakadaro handiriya then toenda kumavariables mavariables is a way atoshandisa dii kustore data handiti madata values for example ndida kustore like maintegers mastring machinyi different type of data so toda kuristore data iro such that tozorireferensa somewhere mabata manje so kana tichicreata mavariables kupython tinoti isusu a variable name must start with a letter or an underscore character ndo the first rule yekudeclare mavariables handiti for example kana uda kungocreata variable rako unogona kungoita ngori pazita rengoti chini hameno let's say x let's say uri kumaths wotongoti five watodeclare so so unokwanisa kuzongoreferenza x x wako atositiwa the value five kumberi ko ndozomureferenza so tiri kuti the first rule yekudeclare mavariables ndeyekuti a variable name must start with a letter or the, or the underscore character the second rule ndeyekuti a variable name cannot start with a number haukwanisi kunoseta variable name like kuti for c what what what no tava kubreaka mutemo manje panapa so

tikutoda kubreaka mutemo panapa kupython ndo maset of rules atiida kuti ufollowe so kana uri munhu uyaya ari ku like kuvasity kana chinyi you can take jot down some notes kana une kanote kuga kuti ubate mamwe maconcept atiri kutaura ndiri so tiri kuti isusu inokwanisa kucontaina awo maalpha numeric ura kuti macarect maletters nemanumber zviri mixed azvo wotonyora three paunenge une variable name number one variable name number two hauna need yekudeclare kuti variable name rako is an integer here kana kuti is a string like kuda kuti x is an integer value kana kuti chinchini unongodeclare name chete chete python will sort it for you wodeclare name wongotoseta value yacho so runumber number four tikuti a variable names are case sensitive for example kana tichiti case sensitive tiri kureva kuti kana ukadeclare variable rako lese age which is equals to 23 zviri different from variable name iro riri different from this one age is equals to 23 na 27 so uyu watodeclare two different variables watostora two different two different because maname the first one ukacheka watanga necapital so ukangoisa kacapital zvofanira kumecha zvese kana wato declare akadai so watova chi two different variables pane age na capital na age ne small letter ndopatiri titi case sensitive andiri ndo zvataida kutaura then toita toti madata types madifferent types of data atinoda kumanipulata anditi in real life tine zvinhu zvakaita semaintegers manumber totodhila nemari manumber mawhole number mafraction mareal numbers manumbers ane makoma nemachinyi so tine matypes akaita semastring string ma collection nema characters handiti like zita rako iwewe let's say unonzi panashe panashe it's a string kwasa uri store like muvariable woti name woti equal to let's say panashe so this is a string so variable name iri ata declare iri variable sezvatataura previously variable name rastore the string inonzi panashe so you can reference it later tine mastring toita float float ndo inotora mavalues ma, ma anenge ane macomas handiti like 5.2 that's a float nechichi then toita integer handiti mainteger tobva taita macomplex numbers python inoti inotibvumidza kushanda macomplex numbers for those vanoita maths nevanodini vakaita maths i think you can understand what are complex numbers then tozoita um, mabullion bullion data type bullion uye inongotigamuchira true or false ndopati chiti bullion we mean true or false so ndomamain data type pamwe acho tichatanga kuzomashandisa kuzoexplaina zvimwe zvacho as we go tichiita one by one handiti for example mberi uko tichataura pamusoro pecapture mainputs machinyi manumbers casting strings so Chandinotanga kuita manje ndechekukuudzai kuti mm, for this one tichagadzira anonzi maconsol application tisina graphical user interface zvinhu zvedu zvese tichiitika zvirana zvinenge zvichidisplayiwa chii mukonzo so file redu ratiri kunyorera nderino rinonzi main py iri py zvinoreva kuti its a python file yatinoti file extension iyoyo ndosana chitaura ngati zvimwe zvizhinji tichaexplaina as we go so kana uchicreata file rako rinenge rofanira kunge rine file extension so for example panapa pakanoita ukanoti new new file i want to create a new file oh, oh sorry i want to create a new python file new i want a python file so i'm selecting this one so let's say uh, prac this is plug one okay hazvinazvo need yekuisa since watoselecta kuti waratise python file you don't need kuti kuisa hako dot py asi kana ari another code editor like ana vs code you might need to put dot py that's why naichita tishandise pycharm kazhinji kedu kuti zvingoita